Aw le thlirtute chi bei u le, naupangte kha min lo ngaithla leh thap u la, zirlai pariatna mawi leh duhawm nan tih kha vawinia hian kan zir leh dawn a ni. Kan chhiar leh phawt anga chu mizuaw kan sawi fiah leh ang aw, ngun takin in lo ngaithla dawn nia. Zing takah thovin hma takah ka mu ang, ka lo hrisel zawk nan. Nitin in bual fai ila. Kut in hlep bul zel in, mam taka sam khui in. Kut sil fai a tha, chawi dawn leh kham hnu in hrisel nan ha nawh fai nen. Kawr fai chauh ka ha, pheikhawk pawh ka nawt hle, mawi leh duhawm nan. A van tha hlawm em tiraw? ka chhiar tak atang khanin zing takah hian thawh thin tur a ni. Maw zan hi hmeng rei lo ila, maw naupang kan nih lai chuanin mut tam te kha kan mamawh em em a ni tih kha lo hre ta ula. I chuan zing takah khanin han tho ang a, maw i hma taka mut thin tur a ni. Chu chu hriselna damreina a ni. Maw zan rei tak taka video games emaw mobile games te inkhelh chuanin, maw TV te rei tak tak in, A en chuanin in taksa hriselna atan te khan a tha dawn lo ni maw? Mit te kha a hah em em dawn a ni. Chuvang chuanin in lo hrisel zawk theihna turin zing taka in tho anga hma taka mut thin tur a ni aw. Hma taka in mut chuan zing takah khan in lo tho thei dawn a ni aw. Chuan nitin inbualfai te pawh hi lo tha em em mai ni maw? Inbualfai te kha tha tui kan neih phawt chuan sahbawn man lah a tlawm em em a, chuvang chuan a theih phei chuan nitin inbualfai ula maw? Chuan in kuttin te pawh khan en chhin teh u hei, kei chu ka kuttin kha. Umm, ka hlep bul vek mai a, a chhan chu kut tin in kut tin kha a sei chuan a karah khan bawlhhlawh te lo awm anga khang kha a hrisel lo a, maw kha kha thil kan ei pah khanin ah eng nge kan hmuam tel ta thin a, maw kan ei tel ta thin ni kha kha a hrisel lo em em a, chuvang chuan in kut tin te kha lo hlep ula in sam te pawh kha mamem han en teh u, hei kei chu. Ka sam te pawh a mam em em a, hei ka theih ang tawkin ka lo khui a, ih in school kal dawn te, inkhawmna a in kal dawn te maw a khawiah pawh maw eng emaw ni in tih dawn khanin in sam te khan khui ta ula maw in van mawi leh zual dawn em maw a tilang hmel tha leh sawt dawn cheu ni. Chuan kut sil fai te hi tha ni, chaw ei dawn leh kham hnu in maw ih kut sil mang lo a chaw ei te kha a tha lo em em a ni maw, kut kha fai tak in a theih phei chuan sahbun awm na a nih chuan in sahbun te kha an hmang ula maw fai tak in a fai leh zual ang a chuan in kan kut kha kan sil fai tha ang a chuan in umm puan ro ah kan hruang a chu mizaw chaw te thil ei tur kha kan khawih ah kan khawih ang a chuan Chumi suah kan thil ei zawh hnu lamah kan kut kha fai taka sil leh thin tur a ni maw? Chuan enge inthiar zawha te kut fai taka sil thin tur? Aw, kut hi thil tam tak kan khawina nih vangin a fai loh chuan in nanna hrik kha maw? Kan. Kengtu ni dawn a ni tih kha in hre dawn nia aw. Chuan Hano fai te a ngai a ni maw? A bik takin naupang phei chu ih hei in ha te a nge duh em em a ni. Chuvang chuan chi thlum te pawh kha ei dan chin tawk thiam ula chocolate te emaw thil thlum lampang chin ei phei chuanin, I ha nawh nge ngei tur mut dawnah te khan ha nawt ta ula, maw school kal dawnah te khanin i inhain nawh that loh chuanin i ha nget te ha na te tam tak te kha in nei thei dawn a ni, chuvang chuan ha lo nawt tha ula. Chuan kawr fai chauh te hak thin tur, maw kawr fai chauh hak kha tha a ni. Pheikhawk pawh nawh tlat em em tur chu chu mawi leh duhawm nan a ni maw? Mi kawr ah kawr changkang deuh, kawr to deuh pawh nei mah se la, maw a kawr kha en kawl uk luk lo a, a tih fai that lo a, a pheikhawk te pawh bal deuh a, a tih chuanin a mawi dawn lo a ni. Chuvang chuanin kan lo mawi a, kan lo duhawm a, hmel tha tak a. Kan lo lan theihna tur chuanin kawr fai chauh kha kan ha thin tur a ni tih kha in hre leh dawn nia aw. Chuan heng zawng zawng hi ka sawi zawng zawng kha in lo zawm thei a nih chuanin nangmahni tan khan hriselna te lo niang a, mi ten i bulah te awm nuam an ti dawn ni aw. In lo hrisel ang a, natna lakah khanin maw i In lo him dawn tihna a nih chu aw chu chu in hre tlat dawn nia. Awle, khati zawng kha tun huna kan zir leh theih ni mai ta se la, hrisel takin thianghlim takin mahni taksa te in leh a vel te in lo vawng fai zel dawn nia aw, in za vaiin hmang tha vek u le.